it-tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan, qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Kapitlu 6, versi minn 7 sa 15. F'dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies, Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax Missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti titlob bil-ferħ u bil-kunfidenza? Il-Lhud kienu jispikkaw għad-devozzjoni tagħhom fit-talb. Kellhom jitolbu għal tliet darbiet kuljum f'waqtiet differenti tal-ġurnata. Ir-rabbini Lhud kellhom talba għal kull okkażjoni. Ġesù iwissi lid-dixxipli tiegħu kontra l-formalità li wieħed jagħmel it-talb xi ħaġa mekkanika u mingħajr skop jew valur, bla ma jagħti importanza dak li jrid Alla mit-talb u bit-talb. Meta Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu jitolbu, thom it-talba tad-dixxiplu, dik li aħna nsejħulha il-Missierna jew it-talba tal-Mulej. Din it-talba tazzarda tindirizza lil Alla bħala Missierna u b'asserzjoni titlob għal affarijiet li neħtieġu biex ngħixu bħala uliedu tassew. Huwa permezz tad-don tal-Ispirtu s-Santu li aħna nsiru nafu lil Alla b'mod personali u nsejħulu Abba Missier, Papà, kif insibu fl-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 vers 15. Nistgħu navviċinaw lil Alla Missierna bil-kunfidenza u bil-konvinzjoni li hu ser jagħtina dak li nitolbuh għaliex Ġesù fetħilna t-triq għall-ġenna permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Meta nitolbu l-għajnuna ta' Alla, fortunatament ma jagħtiniex dak li tassew jistħoqilna. Minflok, huwa iwieġeb bil-grazzja u bil-ħniena tiegħu. Hu ħanin u jaħfrilna, imma jistenna minna li aħna nittrattaw l-proxxmu tagħna bl-istess ħniena u mogħdrija. U inti tittratta lil oħrajn kif jistħoqilhom jew titrattom bħal mal-Mulej jittratta bil-grazzja u l-ħniena tiegħu lejna. It-talba ta' Ġesù tinkludi kundizzjoni li nitolbu lil Alla jaħfrilna bl-istess mod u bl-istess porzjon bħalma aħna naħfru lil dawk li jagħmlulna l-ħsara. Itlob lill-Mulej biex jimlik bin-nar tal-imħabba u tal-ħniena tiegħu. Mulej, għatini fidi ħajja, tama ċerta, karità ferventi u mħabba kbira għalik. Neħi minni kull bruda li tista' tfixkinni Milli nisma' u nagħti widen għal kelmtek fit-talb tiegħi. Marija, Omm twajba, akkumpanjani fil-mumenti tat-talb tiegħi u għallimni nitlob bl-istess fervur li titlob inti. Għinni naġixxi b'tjieba mal-oħrajn u b'ġenerożità bl-istess mod kif Alla jaġixxi miegħi.